א גוטע וואך כלל ישראל, א גוטע וואך טייערע ברידער. די וואך איז דא א גרויסע עלעקשאן אין ניו יארק סיטי, און דאס אינקלוד וויליאמסבורג, בארא פארק, פייוו טאונס, ריווערדעיל, מאנהעטן, און קווינס, און אלע עריעס וואו ס'וואוינען אחינו בני ישראל, אונזערע טייערע אידישע ברידער. איך געווענליך רעד נישט קיין סאך פאליטיקס אבער איך האב געפילט ווי איך האב געזען א שיינע פאר זאכן זיך אנטוויקלען אין די לעצטע וואך צייט ווי איך האב געפילט ווי איך וויל טאטשן דעם טאפיק אין זייער א רואיגע סטרעיט פארווערד לאדזשיקל וועג ווייל איך האב געשפירט ווי ס'איז זייער וויכטיג. אין ניו יארק סיטי און ווי אויך ארום אין אמעריקע שפילן די מידיע ווי כאילו די עלעקשאן איז שוין אויווער, כאילו מ'האט שוין א געווינער. זיי האבן דערקלערט זארהאן מאמדאני שוין צו זיין דעם געווינער, ס'איז א שאד צו ארויסצוגיין וואוטן ווייל דער זארהאן מאמדאני איז שוין עמטליך פארזיכערט צו געווינען. סאו דאס האט געמאכט א אנדריי ביי די היימישע שלום צו מאכן מיט די מצב און מער ווי שלום מאכן מיט די מצב, זיך קאזי באזי'ען, זיך אנקלעבן, זיך איינשמירן מיט דעם זר הממדני, און איך דזשאדזש נישט קיינעם און איך האב נישט קיין טענות אויף קיינעם, די אידעלעך וואס אזוי ווי משה דוד נידערמאן און דער אינדיג און. די אלע אידן זיי טוען שוין וואס זיי טוען פאר יארן לאנג, און אונז וויל מיר גלייבן אז ס'איז פאר די גוטסקייט פון די חרדישע קאמיוניטי, און נישט פאר זייער אייגן פאוער און זיצל ביים שיסל. אונז וויל מיר קיינעם נישט דזשאדזשן, און אונז וויל מיר טראכטן גוט אויף אלע אידישע ברודערלעך. אבער כ'האב נאכנישט געזען קיינעם זיך אויפשטעלן אדער שרייבן אדער רעדן ריינע אידישע פאקטן צום חרדישן ציבור. איך קום נישט דא מאכן אן ארגומענט א טענה אויף זוהר הממדני צו ער איז א אנטיסעמיט, טוט יא פיינט אידן, נישט פיינט אידן, איך קום נישט דא מאכן אן עמאושענעל ארגומענט. איך קום דא מאכן אן עמערדזשענסי עמבער אלערט מעורר צו זיין אונזער ציבור פון וואס ס'רעדט זיך דא, בעיסד אן פיור פאקטן. איך קום דא ברענגען זייער א לאדזשיקל ארגומענט, און ס'איז אפילו נישט קיין ארגומענט, איך וויל סתם זיצן דא און רעדן. פאקט אויף פאקט, אזוי זאל מען וויסן, זיין עדיוקעיטעד, און זיין באוויסט, פון וועם מ'רעדט דא, פון דעם זוהר הממדני, זוהר הממדני, פאר מ'גייט אריין אינעם באד און מ'ארלעקט. איך וויל מאכן א קליינע דיסקלעימער, איך האב זייער נאנטע פעמילי, גוטע חברים, און געטרייע קאליגס, וואס דיסעגריען מיט מיין וויאו, פאר די גוטסקייט פון אידישקייט, האלטן זיי אז מען דארף יא קאזי באזי'ען און זיך האלטן נאנט מיט דעם זאראן מאמדאני. איך בין זייער רעספעקטפול און איך בין זייער סופארטיוו פון יעדע איד וואס נוצט זיין קול און נוצט זיין פלאטפארם צו טון וויאזוי ער פארשטייט. איך מיין ליבשאפט און מיין געטריישאפט ווערט נישט אוועקגערירט פון קיין איין חבר און קיין איין פעמילי מעמבער און קיין איין קאליג, אונז בלייבן מיר גאר נאנטע ידידים, פאליטיקס, עני פאליטיקס, איז נישט קיין זאך, קיין תירוץ, פאר בלוט אדער חברים אדער ביזנעסלייט זיך צו צוקריגן. דא אין אמעריקע האמער אונז א ביוטיפול רייט די פירסט אמענדמענט רייט וואס איז געמאכט געווארן אז יעדער איינער זאל קענען עקספרעסן זייערע וויוס און זייערע פילינגס פונקט אזוי ווי מיינע טייערע נאנטע ידידים און קרובים נוצן זייער פלאטפארמס צו פראמאוטן וואס זיי האלטן אז ס'איז גוט הייליג און באוויליגט פארן אייבערשטן אין די זעלבע וועג זיץ איך דא היינט און איך נוץ מיין פלעטפארם צו רעיזן מיין וואויס און מיין אפיניען, און איך האף און איך בעט אז דאס וועט זיין אן עקזעמפל פאר אידן זיך צוליב האבן פונקט אזוי ווי מען האט זיך ליב געהאט פארדעם. און פאליטיקס זאל זיין א פיעספול אחדות'דיגע וועג פון מענטשן זאלן עקספרעסן זייערע וויוס און זייער פירסט אמענדמענט רייט דא אין אמעריקע און די זעלבע סופארט וואס מ'האט פארן חבר און פארן קרוב פאר מען רעיזט דיפרענט וויוס אויף פאליטיקס, פאר מען האט אנדערע געהאלטן אויף פאליטיקס, זאל מען האבן נאכדעם. פאליטיקס איז נישט קיין זאך צו דיוויידן מענטשן, פאליטיקס איז א זאך פאר מענטשן צו פיעספולי עקסערסייזן זייער וויוס, זייער רייטס, זייער פירסט אמענדמענט. דאס איז וואס אחדות אין אמעריקע איז אלל אבאוט, יוניטי און פיעספול עקספרעשן אוו סעלף. יעצט אז כ'האב געזאגט דעם דיסקלעימער, וויל איך זאגן נאך איין קליינע זאך פאר איך גיי אנהייבן אראפצוברענגען די פאקטן פון דעם זוהר הממדני. איך וויל נישט קיין איינע פון מיינע טייערע אידישע ברודערלעך זאלן איין רגע גלייבן אז די עלעקשן איז אווער, די עלעקשן איז ווייט פון אווער, היינט צופרי האב איך נאך געליינט א קראנטע קראנטע קראנטע פאולינג פון א יוניווערסיטי אין מאנהעטן אז גאווערנער ענדרו קאומאו איז וויטין נײַן פערסענט צו דעם זארהאן מאמדאני, זיי האבן געגעבן צו זיין פונקטליך פֿיר און דרײַסיק פערסענט פאר ענדרו קאומאו. און דרײַ און פֿערציק פראצענט פאר זוהר מאמדאני נײַן פראצענט דאס איז א זייער א ברידזשעבל געפ דאס איז א געפ וואס מען קען זייער זייער זייער ריעליסטיקלי געפן ברידזשן מיין איך זאגן דאס איז א געפ וואס מען קען זייער זייער גרינג ברידזשן דאס איז די עלעקשאן איז ווייט פון אויווער אויפגעבן זאלט איר נישט, איר זאלט זיך אויפהייבן, ארויסגיין און לייגן אייער וואוט אין די בעלאט באקס. יעצט גיימיר רעדן פאר וועם איר זאלט וואוטן, מער פון פאר וועם איר זאלט חס וחלילה נישט וואוטן. דער מאמדאני פאר א האלב יאר צוריק בערך, צו אביסל מער, האט קיינער נישט געוואוסט ווער ער איז. קיינער האט נישט געהאט קיין אהנונג ווער ער איז, פארוואס? ווייל דער יונגערמאן האט קיינמאל נישט געהאלטן קיין דזשאב, ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין דזשאב. ער איז א קאנסילמאן, א אסעמבלימאן פאר קווינס. דאס הייסט נישט קיין דזשאב. איך און דו קענמער טון די זעלבע זאך. ס'איז נישט קיין שום שום שום עכטע רעספאנסיביליטי אין פאליטיקס. דער מענטש איז א רעפער, א בעיבי וואס איז געווארן געבודזשעט פון טייערע טייערע טייערע אויפברענגונג, זיין טאטע און מאמע זענען מולטי מיליאנערן אין יוגאנדע, ער איז אזא האלבוועגס אמעריקאנער סיטיזען, איז א דועל סיטיזענשיפ פון יוגאנדע, און ער האט זיך אריינגעבראכן אין די יונגע טאקסיק ליבערל ענווייערמענט, זיין גאנצע סטארדאם האט זיך אנגעהויבן פון די פרי פאלעסטיין פראטעסטס, יעדע זאך וואס איך זאג דא קען מען מיך פעקט טשעקן, מען דאן איז געווארן פאפולער ביים גיין צו די פאלעסטינע פראטעסטס שרייען קעגן מדינת ארץ ישראל און סופארטן די גאנצע זאך פון פרי פאלעסטיין און גלאבעלייז די אינטיפאדא, דארט האט זיך זיין פאפולעריטי אנגעהויבן. דער זוהר הממדני האט. געוויסע זאכן פאליסיס וואס ער לויפט אויף און אויף דעם וויל איך פאוקוסן יעצט איך גיי נישט דא מאכן קיין טענות איז יא אנטיסעמיט נישט אנטיסעמיט די פאקט איז אז ער איז געגאנגען צו יעדן פאלעסטיניען פראטעסט ווי ער האט געקענט געשריגן און זיך פארשאפט נאך סופארטערס פון די יונגע בהמה'לעך פון די וואס סופארטן הרג'נען און צושניידן קעפ פון קליינע בעיביס, דאס איז א פאקט. איך זאג נישט דא אז ער איז א טעראריסט, אז ער איז א סיפור, איך זאג א פאקט, זיין קאריער, זיין פאפולעריטי האט זיך אנגעהויבן פון די פאלעסטיניען פראטעסט, דארט, דעטס ווער הי וואס פאונדעד, פארדעם האט קיינער נישט געוואוסט ווער דער מענטש איז. יעצט די זאכן וואס האט אים געמאכט זייער פאפולער, איך וועל אנהייבן, ס'איז דא א ליסט פון זאכן, באט ס'איז דא בעיקר דריי זאכן וואס דאס איז, די אנדערע זאכן וואס ער זאגט איז נישט אזוי ריעליסטיק אז ער גייט עס מאכן געשען, לאמיר האפן אז ער וועט נישט, ווייל ס'וועט אים זיין זייער שווער דורכצופושן, באט די דריי זאכן וואס ער לויפט מאוסט אויף איז. פאליסיס, איך גיי אראפברעכן דא פאר ענק וואס די פאליסיס זענען און וואס די קאנסעקווענצעס פון די פאליסיס זענען. די ערשטע זאך וואס ער לויפט אויף די מערסטע וואס ער רעדט פון די מערסטע איז די קאנצעפט פון רענט פריז, ער וויל מאכן א רענט פריז. אז אין רובא דרובא ניו יארק סיטי, מען רעדט דא פון פֿינף און זיבעציק צו אַכציק פראצענט ניו יארק סיטי, זאלן לענדלארדס מער נישט קענען קיינמאל הייערן די רענט. ס'זאל זיין א באשטימטע פרייז און אזוי זאל עס בלייבן עד ביאת המשיח. יעצט, מען דארף דא מסביר זיין זייער א וויכטיגע זאך. דער רענט פריז, ער האט דאס געגעבן א נייע נאמען רענט פריז, ס'איז נישט קיין נייע זאך, ס'איז א זאך וואס איז האט זיך אנגעהויבן ביי די ערשטע וועלט מלחמה, עניבאדי וואס וואוינט אין ניו יארק סיטי, אין עני פארט פון ניו יארק סיטי האט שוין געהערט דעם ווארט רענט קאנטראלד, רענט קאנטראל, דאס איז א פאליסי וואס מ'האט אנגעהויבן די ערשטע מאל ביים ערשטן וועלט מלחמה, און מ'האט עס אריינגעברענגט סאך שטערקער ביים צווייטן וועלט מלחמה. די גאול פון דעם איז געווען צו קענען געבן אפארדעבל ליווינג פאר אלע מענטשן וואס זענען געקומען פייטן די צווייטע וועלט מלחמה וואס איז געווען א אין ניו יארק סיטי געווען א ריזיגע אווערלאוד פון אמעריקאנער סאלדשערס וואס האבן געזוכט ווי צו וואוינען ווי אויך איז געווען אסאך אימיגרעישן און מענטשן וואס האבן געדארפט האבן ווי צו וואוינען איז מען אויפגעקומען מיט דעם דזשיניעס איידיע פון רענט קאנטראל.

סיטועשן. מאך עני ריסערטש דו ווילסט, איך האב געמאכט אביסל סאו כ'וועל אנברענגען אפאר פאקטן. רענט קאנטראל איז געווען די נאמבער וואן טריגער פאר די קורענט עקזיסטינג, נישט פאר וואס מאמדאני גייט מאכן. ס'נישט אזוי ווי יעצט איז אלעס מסודר מיט די האוזינג. ס'איז יעצט צרות מיט די האוזינג אין ניו יארק סיטי, ס'איז דא א קרייסיס אין האוזינג, וואס מיינט א קרייסיס? ס'איז דא בערך פייוו פוינט פאר טו פייוו פוינט פייוו מיליאן רענטערס וואס דארפן רענטן הייזער, מיט א מעקסימום פון טו פוינט פייוו רענטעבל אפארטמענטס אין ניו יארק סיטי, דאס לאזט האלב צו מער ווי האלב מענטשן וואס ווילן רענטן אן אן אפארטמענט. וויאזוי איז דאס געשען? אייל עקספלעין. נאך א קרייסיס וואס איז דא. טאמער וואלסטו געמיינט אז רענט קאנטראל האט געהאלפן די עווריטש ניו יארקער, איז געווארן אזוי אז דער וואס איז ליידער נישט זוכה צו האבן א פרי אפארטמענט אין ניו יארק סיטי, כ'מיין נישט פרי באט באבקעס שפאט ביליגע אפארטמענט אין ניו יארק סיטי, ענד אפ באצאלן פאר דער וואס האט יא. סאו לאמיר זאגן מיילנהייט גייט עס דורך גורלות צו וואטעווער די סיסטעם איז וויאזוי א מענטש קען אבטעינען א אפארדעבל האוז א א רענט קאנטראל אפארטמענט אין ניו יארק סיטי, א מענטש וואס איז נישט זוכה צו באקומען איינס דארף גיין רענטן א נארמאלע אפארטמענט. און יעצט די מאמענט אין ניו יארק סיטי איז עס פיפטי פיפטי, פופציג פראצענט רענטעבל אפארטמענטס איז רענט קאנטראל, פופציג פראצענט איז נישט. די נאן רעגולעיטעד רענט אפארטמענטס, די אפארטמענטס וואס זענען נישט אונטער רענט קאנטראל אין ניו יארק סיטי פרייז, וויטין פינף יאר פון נאך די צווייטע וועלט מלחמה וואס מען האט אימפלעמענטעד רענט קאנטראל, וויטין פינף יאר האט די רענט פאר די אנדערע מענטשן וואס לעבן אין נערמאלע אפארטמענטס גערייזט ווארט אווער טערטי פערסענט. איבער דרייסיג פערסענט. וואס געשענט? ס'געשענט א קאמבינעישן פון צוויי זאכן. קודם כל ווען די הייבסט אן משוגע מאכן מענטשן מיט רענט קאנטראל וויל נישט דער קאנטרעקטער דער אינוועסטער מער בויען, זיכער נישט אין א געגנט וואס גייט זיין רענט קאנטראל, די גייסט אים נישט ער איז נישט דא פאר ער איז נישט קיין ארגענעזעישן ער איז נישט דא פאר וואלענטיר ער גייט נישט מאכן קיין דאלער ס'גייט אים נאר קאסטן ס'איז נישט קיין אינוועסטמענט וואס מאכט סענס פאר אים. וואס געשענט? סאך ווייניגער אפארטמענטס ווערן געבויט. די דעמענד פון מענטשן האלט אין איין ארויפגיין, באט אז די סופליי קיפט נישט אפ מיט די דעמענד גייט די פרייז ארויף. נאך א זאך וואס געשענט איז אז א נערמאלע מענטש וויל נישט עכט גיין וואוינען אין א רענט קאנטראלד אפארטמענט פארוואס? ביזט שוין אמאל אריינגעגאנגען אין די פראדזשעקטס אין עני פראדזשעקטס אין בעדפארד סטייוועסענט צו אין וואשינגטאן הייטס צו אין וויליאמסבורג? ס'שטינקט, ס'איז נאכגעלאזט, מ'קען נישט אריינוואקן אין אן עלעוועיטאר דארטן, ס'איז א בוסקיסע, די גאנצע בילדינג איז א בוסקיסע, א יעדער איינער דארטן וואשט די וועש צוזאמען, ס'איז סארח, ווער וויל אזוי וואוינען, א נארמאלע מענטש וויל נישט אזוי וואוינען, די בילדינג דעפארטמענט נעמט קיינמאל נישט קער, יעדע דרייסיג יאר קומט איינער מיט א מיט א ווייט אוט און פעינט די וואנט, ס'איז א דיזעסטער, סאו וואס געשענט איז, די דימענד פאר נארמאלע אפארטמענטס גייט ארויף, ווייניגער אינוועסטערס ווילן אינוועסטן אין בויען, דער אינוועסטער וואס האט זיינע בילדינגס אין רענט קאנטראל דערלייגט געלט אויף דעם, סאו די נייע בילדינגס וואס ער בויט וואס איז נישט רענט קאנטראל מוז ער אויפהייבן די פרייז, און ווייל די דימענד איז אזוי הויעך קען ער טשארדזשן וויפיל ער וויל, דאס איז א פראסעס וואס האט בעסיקלי געשען אויף די לעצטע זיבעציג יאר אין ניו יארק און די לעצטע צען צוואנציג יאר אויף סטערוידס, ס'איז געפערליך וואס גייט פאר מיט די האוזינג דעפארטמענט, מאך אביסל ריסערטש אויף די סטאטיסטיקס, אביסל, איטס א דיזעסטער, יעדער וועט עדמיטן אז ס'דא א אפארטמענט קרייסעס. וואס איז זאראן מאמדאני'ס סעלושען פאר דעם? קאומאו האט א סעלושען? סילווער האט א סעלושען, איי דער סילווער דארף ארויסדראפן, ער מוז אויפהערן משוגע מאכן, ער האט צען פערסענט דארט און ער ווען ער דראפט ארויס נייט מען אוועק דער זוהר מאמדאני אין איין מינוט, באט ער האט א סעלושען, ער האט א סעלושען, דער קאומאו האט גראדע א גוטע סעלושען, ער איז געווען פאר פאר כ'מיין פאר אבאמא איז ער געווען די אין טשארדזש פון האוזינג באט ער האט א גוטע עקספערטיז און קוואליפיקעישן, א קליינע זאך קוואליפיקעישן פאר די דזשאב וואס ער איז עקטשעלי קוואליפייד, עפעס וואס זוהר מאמדאני האט נישט, באט ער האט א גוטע פלאן, וואס איז זוהר מאמדאני'ס פלאן צו די האוזינג קרייסיס? א שטאטס פופציג פערסענט ניו יארק זאל זיין קאנטראלד, מיין מאכן סעווענטי פייוו אכציג פערסענט קאנטראלד, וואס גייסטו דעמאלטס האבן? אלע בילדינגס גייען שטינקן, אלע בילדינגס גייען זיין נאכגעלאזט, קיינער גייט נישט ווילן בויען, די צוואַנציק פראצענט וואס גייט נישט זיין רענט קאנטראלד גייט קאסטן זיבן א האלב מיליאן דאלער א חודש צו וואוינען דארטן, און קיינער גייט נישט ווילן אינוועסטן אין ניו יארק, פארוואס זאל דער אינוועסטער, די אינוועסטער איז א ארגענעזעישן? איך וואס האט ער, איך מיין וואס וואס האט ער, אה, סאו די גאווערמענט גייט איבערנעמען קאנטרעקטערס אויכעט, און פאר וועם גייט ער געבן די קאנטרעקטס? נישט פאר יעדן. וואס וואס גייט געשען איז זייער סימפל. כ'האף אז נישט, און כ'האף אז כ'בין ראנג אויף דעם, באט וואן פלאס וואן אין מיין קאלקולעיטער אייביג וואן פלאס וואן אין מיין קאלקולעיטער אייביג קומט אויס טו. וואס גייט געשען איז, טויזענטער, טויזענטער, טויזענטער קאנסטראקשען ביזנעסעס גייען קוים סורווייווען אדער זיך צומאכן. טויזענטער טויזענטער יונגעלייט גייען פארלירן זייערע דזשאבס אין קאנסטראקשען, עניטינג אראונד קאנסטראקשען, דער פעינטער, דער פלאמער, דער עלעקטרישען, דער פרעימער, דער ראביש רימאוועל, און ס'וואלט דא אסאך זאכן וואס איך לאז יעצט אויס, עני קליינע דיטעיל ווען ס'קומט צו קאנסטראקשען, די אינדעסטרי גייט בליטן, די אינדעסטרי סטראגלט שוין יעצט, ס'איז שוין יעצט דא א סטראגלינג אינדעסטרי, ס'איז שוין יעצט דא א לימיטעד אמאונט אוו אינוועסטערס וואס ווילן דא אינוועסטן אין ניו יארק סיטי. אינסטעד, וואס איז זיין סעלושען? מאך די דיזעסטער, די זאך וואס האט רענט קאנטראל וואס האט געמאכט, ניו יארק סיטי אזוי שטארק סטראגלען מיט די האוזינג דעפארטמענט און די קאנסטראקשען ביזנעס, לעטס טריפל דאון אן דעט, לעטס קוואדרופל דאון אן דעט, לאמיר מאכן אז ס'זאל טאקע נישט זיין קיין קאנסטראקשען אינדוסטרי, לאמיר טאקע מאכן אז ס'זאל טאקע נישט זיין קיין האוזינג אין ניו יארק סיטי. דזשיניעס. איך קען רעדן פון דעם פאר נאך א האלבע שעה באט איך גיי מאוו אן צו די נעקסטע זאך. די נעקסטע זאך וואס איך וויל דא רעדן פון איז א פאליסי וואס לעצטנס האט דער מאמדאני בעיסיקלי צוריק געצויגן אויף, ווייל ער האט געזען אז ס'איז צרות, קיינער סופארט אים נישט מיט דעם, באט לאמיר נישט פארגעסן אז דאס א פאקט איך געדענק נישט פונקטליך די עקזעקט ווערטער וואס ער האט געשריבן באט ער האט פאר יארן לאנג געשריבן די ערגסטע ערגסטע ערגסטע ערגסטע זאכן נעסטי זאכן אויף די NYPD. די NYPD זענען רוצחים רשעים דער בעד מען דארף זיי דעפאנדן און אפהאקן ביי די פיס. דער מענטש האט פיינט די NYPD. נעם נישט מיין ווארט, לייג אריין זארהאן מאמדאני NYPD, לייג דאס אריין אין דיין גוגל סערטש באר, אלעס וועט ארויף קומען, אלעס איז דארט. ער האט א נעסטי נעסטי היסטערי ווען ס'קומט צו די NYPD. אין ניו יארק סיטי, אין א פלאץ ווי מען ס'איז דא א שארטעדזש פון עטליסט צען טויזענט קאפס וואס מען וואס מען שארט ווייל מען האט שוין דיפאנדעד צו א דעגרי די NYPD און מען צאלט זיי נישט גענוג און ס'איז א בעד דזשאב צו האבן און אלע פאליסן פיצן זיך אפ קיין פלארידע צו סיי ווי טרעפן זיך בעסערע דזשאבס אונז האמער א שארטעדזש פון איבער צען טויזענט קאפס קאמפעירד צו וואס מען האט געהאט פינף זעקס יאר צוריק. ווילסט וואס איז זיין סעלושען פאר דעם? דיפאנד די פאליס. א פלאץ וואס סטראגלט יעצט מיט קריים. עז ווי ספיעק. יעדן טאג איז דא פראבלעמס אין ניו יארק סיטי מיט קריים. נישט דא קיין קאנטראל. וואס איז זיין סעלושען פאר דעם? דיפאנד די פאליס. וואס געשענט ווען מ'דיפאנד די פאליס? די קרימינעלס מאכן א לעבן. פרעג לאנדאן, פרעג סיאטעל, פרעג פארטלענד ארעגאן, פרעג קאליפארניע, פרעג עני סיטי וואס האט דיפאנדעד זייער פאליס, פרעג שיקאגא, פרעג עני פארסמטע לינקע סיטי וויאזוי ס'זעהט אויס דארטן, טשעק די סטאטיסטיקס אויף קריים. א ווארט פאר מאמדאני איז א ווארט פאר זיראו קאנסטראקשען אינדעסטרי, פאר א אויפולי אויפולי דיסאינטעגרעיטינג האוזינג סיטועשען אין ניו יארק סיטי, און א דיפאנדעד פאליס. כאאס און קריים איבעראל. דאס איז זיינע פאליסיס דאס איז וואס ער סופארט. דאס איז וואס ער לויפט אויף דאס איז וואס ער רעדט פון און שרייט פון יעדן טאג. מיר גייען צום נעקסטן. איין וויכטיגע זאך וואס ער רעדט אויכעט אייביג פון איז צי מאכן רייקערס איילענד די איינציגסטע דזשעיל וואס קען אויפהאלטן מענטשן אין תפיסה צו פארריקטע קרימינאלס און מענטל איל פיפל וואס באלאנגען אין תפיסה ווייל זיי שלאגן פייניגן עסאלטן בא'גנב'ענען רצח'ענען מענטשן אויפן גאס וואס איז זיין מורא'דיגע דזשיניעס איידיע, קלאוז רייקערס איילענד. ווייפיל מאל איך האב אים געהערט זאגן דאס, ווייפיל מאל איך האב איך האב אים געהערט זאגן אויף א ווידיאו, ווי גאט טו קלאוז רייקערס איילענד, ווי ניד טו קלאוז רייקערס איילענד, ווי ניד טו נאט דזשעיל מיסדעמינער אפענסעס, ער וויל ער וויל דעפאנדן די פאליס און ארויסלאזן קרימינאלס אויפן גאס, דאס איז א פאקט, דאס איז וואס מאמדאני לויפט אויף, דאס איז וואס ער וויל, דאס איז זיין פאליסי. נאכדעם קומט דער דזשיניעס, דזשיניעס, דזשיניעס, נאכדעם וואס מ'האט שוין ארויסגעטריבן אלע נארמאלע מענטשן פון ניו יארק סיטי, און רובא איינער וואס איז אביסל סוקסעספול, און ער קומט אויף מיט א מודיגע איידיע. ניו יארק סיטי האט א אווערקראודעד באס און טרעין סיסטעם. ס'איז אווערקראודעד, גייסטו ארויף צו פרי אויף א באס, טרעפסטו נישט קיין זיץ, אויף א טרעין זיכער נישט. וואס איז זיין דזשיניעס איידיע? פרי באסינג! לעצטע וואך האב איך אים געהערט שרייען We're gonna end the fee on every bus line! wow אזא גוטע פאליסי דאס, כ'האף ער דערניי עס, יעדע בשר ודם קען צאלן זיין פייוו דאלערס און פיפטי סענטס א טאג אהיים צו גיין צו גיין און ארבעטן אהיים צו קומען פאר די באס אדער פאר די טרעין, די טו סעווענטי פייוו פי ארויפצוגיין אויפן באס. וואס דו גייסט אוועק נעמען גייט קיינעם נישט טשעינדזשן זייער איקענאמיק סטענס אין לייף, ס'גייט נישט מאכן קיינעם'ס עקאנעמי בעסער, די איינציגסטע זאך וואס דו גייסט טון איז דו גייסט מאכן א דו גייסט דרייוון העראאין עדיקטס, דראג עדיקטס. מענטל איל פיפל און האומלעס פיפל גייען אפישעלי אריינמופן אויף די באסעס, וועלקאם אבאורד. דער האומלעס קען נישט עפארדן די טא סעווענטי פייוו, ער דארף עס פאר זיין העראין. דער מענטל איל האט נישט קיין טא סעווענטי פייוו. די לעצטע מאל געכאפט א שאוער איז געווען ווען נאך געווען ביי זיין מאמע אַכצן אהאלב יאר צוריק. דער קרימינאל וואס איז אינגאנצן מענטרי איל, און ער געט ער געט א כאפ אראפ א פאקעט בוק פון א פרוי, ער געט א פאנטש פאר א מענטש פאר גארנישט און פאר נישט, ער האט נישט קיין טעות עוו ני ווייב. וועלקאם אבאורד, מאך דיך באקוועם, דאס איז ענקער נייע הויז, די סיטי באס, די סיטי באס מיט די טרעין סטעישאן, קיין פאליס איז נישט דא, מען האט שוין דיפאנדעד די פאליס, א סיטי וואס סטראגעלט מיט פאליס אפיסערס עספעשעלי אין די סאבוועי סיסטעמס איז שוין נישט דא, סאו געט קאמפארטעבל מיין טייערע האומלעס עדיקט מענטל אילל, מאך דיך באקוועם אויפן באס, ביי דא אין באס זענט איר פיין ווארעם, אויף די טרעין קענט איר שלאפן פֿיר און צוואַנציק שעה. דעי קליינע טו סעווענטי פייוו דאלער פי, ער גייט סעיוון די פאקעטס, ער גייט ממש רייך מאכן ניו יארק סיטי מיט דעי פי. ארויסלאזן צודרייטע מענטל איל קרימינעלס וויל ער פון די תפיסות, דיפאנדן די פאליס וויל ער, די בעסטע זאך פון אלע אן טאפ פון די.

מיט שוין מיט קיינמאל נישט איבערנעמען באט פון נאך פאר איז דא א קרייסעס וויפיל מאל הערט מען אויף די נייעס אז א פרוי איז געווארן אריינגעטראסקעט אין די טרעין טרעקס פאר גארנישט און פאר נישט ביי א מענטלי איל מענטש וויפיל מאל גיי כאפ א טרעין רייד און לאמיך וויסן וויפיל האומלעסס אפישעלי האבן אריינגעמופט אין די סאבוועי ס'שטינקט מ'קען נישט אריינוואקן אין א סאבוועי סטעישן האומלעסס און מענטל איל זיצן דארט אפ אזוי. אלע צופליקט אויף העראאין עז ווי ספיק, ווען מען טרייט ווען עריק עדעמס האט געטרייט צו טון וואס ער האט געקענט, גייסט אריין ברענגען א א מענטש וואס איז סאפט אן פאליס, סאפט אן לאו, וויל צושפארן דזשעילס, און געבן פרי וואס זאל קענען אריינוואקן אן קיין פי אין די טרעין סטעישאנס, דאס איז וואס דו ווילסט? דאס איז וואס ניו יארק סיטי דארף יעצט? די סעלושען פאר די קרייזיס וואס מען האט אויף א אווער פעקד סאבוועי סיסטעם, פאר די האומלעס אין די סאבוועי סיסטעם, פאר די קריים אין די סאבוועי סיסטעמס, דאס איז וואס די דארפסט? נאו פי אריינצוגיין, נאו פאליס, נאו דזשעילס. דזשיניעס. סאו לעטס סאם אפ. א וואוט פאר מאמדאני איז א וואוט פאר אבסעלוטלי א האוזינג קאטעסטראפי. נישט א קרייסיס, יעצט האבן מיר אונז א קרייסיס, ווי הייסט ער, וואוט אריין מאמדאני פאר א אבסאלוט קעטעסטרעפי. א וואוט פאר מאמדאני איז א וואוט פאר נאו פאליס. א וואוט פאר מאמדאני איז א וואוט פאר נאו דזשעילס פאר קרימינאלס. טא עקטיוולי, ער וויל צושפארן רייגערס איילענד און עקטיוולי ארויסלאזן קרימינאלס ארויף אויף די גאסן. פאקט. טשעק איט אפ. א ווארט פון מאמדאני איז א ווארט אז דו זאלסט קיינמאל מער נישט קענען נעמען אדער שיקן דיין ווייב אדער קיינעם אויף די סאבוועי סיסטעם, האלב פון אונז וויל שוין יעצט נישט, באט דו גארענטירסט עס אז ס'גייט זיין א האב און א האוז פאר אלע די פארריקטע האומלעס וויילענט דראג עדיקטס. יעצט קום איך צו צו א קליינע פוינט. ער האט א גאנצע ליסט פון זאכן ער וויל געבן פרי באסעס, ער קאנסטענטלי רעדט פון פרי יוניווערסיטיס, גאווערמענט קאנטראלד סופערמארקעטס, ער רעדט דערפון אלל די טיים, גאווערמענט קאנטראלד סופערמארקעטס. אז דו זאלסט קענען גיין מיט דיין קארטעלע אויפפיקן א פעקל ברויט און מילך צופרי, די גאווערמענט גייט דיך עס געבן, מורא'דיגע חידוש לעולם הנגינה. פרי יוניווערסיטיס, פרי העלט קעיר פאר עווריוואן, פראו איליגעל אימיגרעישאן, ער וויל עקטיוולי מאכן פלענער צו קענען טון וואס ער קען צו צושטערן די אימיגרעישן עידזשענסיס וואס נעמען קער פון איליגעל אימיגרעישן, ער וויל צושטערן אייס, די עיטש עס, ער וויל עקטיוולי, ער וויל, דאס איז איינע פון זיינע פאליסיס וואס ער רעדט פון, ער וויל האבן א פאנד פון הונדערטער הונדערטער מיליאנס אוו דאלערס א יאר פאר איליגעל אימיגרעישאן דעפענס, ער וויל געבן פערסאנלי היי ענד אטוירניס פאר יעדן איליגעל אימיגרענט וואס איז דא אין ניו יארק סיטי זאל זיך קענען דעפענדן. דאס איז זיין פריאריטי. לאמיר מאכן איין זאך קלאר, ניו יארק סיטי איז יעדע יאר אין א דעפיסיט, ניו יארק סיטי עז ווי ספיק, פאר מען הייבט אן טיילן פרי מוצות, פאר מען הייבט אן געבן איינעם יעדן איינעם פרי יוניווערסיטי אין ניו יארק סיטי, פאר מען הייבט אן געבן אלן דערשוויץ פאר א לויער פאר יעדן איליגעל אימעגרענט, פאר מען הייבט אן טיילן ברויט און מילך פון א גאווערמענט קאנטראלד סופערמארקעט יעדן צופרי פאר יעדן מענטש, פאר מען הייבט אן געבן פרי הענדאוטס פאר יעדן איינעם, ווי אר עקטיוולי אין א דעפיסיט יעדע יאר, אונזער בודזשעט איז טייט עז ווי ספיעק, סאו פארשטייט זיך שטעלט זיך ארויס די גרויסע קוועשן, ער שטייט ביי די מייק און ער זאגט יעדן איינעם צי איך וועל דיר געבן פרי העסט אלעס האבן פרי, העסט האבן א פרי הויז א פרי א פרי טרענספארטעישן פרי עסן פרי העלט קעיר פרי איך וועל דיר געבן דאס איז אלעס פרי. יעדעס מאל פרעגט אים האו אר יו גאנא פעי פאר דיס? ווער גייט באצאלן פאר דעם? ווייל אקטיוולי דאנעלד טראמפ זאגט אז מאמדאני גייט אנקומען מיט זיינע סאושליסט שענענעגענס גייט ער הונדערט פערצענט נישט סופארטן ער גייט נישט שיקן קיין פאנדס אויף ניו יארק סיטי וואס ניו יארק סיטי רעלייט העווילי אויף די פעדערעל פאנדס. וויאזוי גייסטו באצאלן? א סיטי וואס איז שוין יעצט אין א דעפציט, וויאזוי גייט איר באצאלן? ער האט קיינעם נישט קיין ענטפער, ער קען נישט געבן קיין ענטפער ביסיידס טעקסן די ריטש, ער גייט ארויף לייגן א טעקס אויף די ריטש. יעצט כ'האב א פרענק נייעס. ניו יארק סיטי עקטיוולי האט א פליאינג פראבלעם פון די רייכע מענטשן. זייט קאוויד נײַנצן איז דא מאסן מאסן פון טויזענטער רייכע מענטשן וואס האבן זיך אויפגעהויבן און הייבן זיך עקטיוולי אויף יעדן טאג און מופן קיין פלארידע. פלארידע צו טעקסעס. די ניו יארק סיטי איז דאון צו לייק טערטי פערסענט אוו ריטש פיפל אדער ווייניגער טערטי טו טווענטי פייוו פערסענט אוו ריטש פיפל דען איט וואס פאר יערס עגאו במשך די לעצטע פֿיר יאר. אלע הייבן זיך אויף. ס'איז נישטא קיין שום סיבה דא צו זיין. ס'שטינקט. ס'נישט ס'נישט ס'נישט סעיף, מ'געט דיך נישט קיין אפערטוניטי פאר ביזנעס, מ'טעקסט דיך, מחיה, טעקסעס איז קלין, ס'שמעקט גוט די לופט דארטן, גיי קיין פלארידע, ס'ווארעם, ס'דעלישעס, וואס כ'מיין וואס וואס האב איך צו זוכן אין ניו יארק? אלע פון זיי הייבן זיך אויף גיין. יעצט מיט מאמדאני, ער גייט אויסליידיגן דו האסט נישט קיין שום לעגרום צו טעקסן די ריטש, דו האסט שוין עז ווי ספיק פון די העכסטע טעקסעס אויף רייכע מענטשן, דו געבסט נישט קיין שום ריזן פארוואס דער רייכער מענטש זאל דא בלייבן, יו נאט גיווינג אים עני ריזן, דו געבסט אים נישט קיין אפערטוניטי צו אטעמען, וואס איז זיין סעלושען צו די עקטיוו פליען קרייסיס אוו ריטש פיפל צו ניו יארק סיטי? לאמיר זיי טעקסן מער! ס'איז דא א פעטערן דא. זיין סעלושען פאר לאו ענד פאר לאו ענד ארדער פאר קריים און וויילענס איז צו דיפאנדן פאליס. זיין סעלושען פאר א קאמפליטלי אווער פעקד און דיספאנקשענעל סאבוועי סיסטעם וואס שטינקט איז עס צו מאכן פרי. זיין סעלושען פאר די האוזינג קרייסיס איז צו קאדרופלען דאון, צו מאכן פיר מאל ערגער, די זאך וואס האט געקאוזט, וואס וואס האט עקטיוולי געקאוזט די קרייסיס. און זיין סעלושען פאר די פליאינג פראבלעם אוו ריטש פיפל אין ניו יארק סיטי איז צו טעקסן די ריטש מער. ער איז א דזשיניעס. ער איז א דזשיניעס וויאזוי ער ווייסט פונקטליך וואס אנצוכאפן א פראבלעם און עס מאכן ערגער. ער איז א עכטע דזשיניעס. די אלע זאכן זענען פעקטס, זאכן וואס ער לויפט אויף, זאכן וואס ער וויל, די אלע אישוס וואס כ'האב אויסגערעכנט איז עקטיוו אישוס אין ניו יארק סיטי. נאך איין קראנקע זאך וואס ער וויל איינפירן איז ביי א קריים אדער א ראבערי ווען א גוי קומט אריין אין דיין הויז מיט א מעסער און וויל נעמען דיין זילבער וויל ער שיקן סאושעל ווארקערס. ער וויל שיקן סאשעל ווארקערס אנשטאטס פאליס, סאשעל ווארקערס זאלן רעדן און נעגאושיעטן און זען וואס איז ראנג מיט דעם גוי, א טעראפיסט שיקט ער. שעפעלע, ווען איינער קומט אריין אין מיין הויז חס ושלום מיט א מעסער, איך דארף נישט דו זאלסט מיר דא שיקן יעצט א טערעפיסט זאל דיסיידן צו וויל מיר יא שטעכן צו נישט שטעכן אקעי שיק מיר א קאפ שיק מיר א פאליס מיט א גאן פליז שכוח איך בין זיכער מיסטער מאמדאני ווען איינער קומט אריין ביי דיר אינדערהיים מיט א פריקן גאן און ער וויל נעמען דיין חפצים וויטש יו העוו פלענטי ווייל דו ביסט א בעיבי וואס איז געבודזשעט פון רייכע עלטערן איך בין זיכער הונדערט פראצענט זיכער אז די וואס נישט א טערעפיסט זאל שטיין דארטן, מיסטער דזשעוואנטע קאלאם, וואטס גאוינג אן טודעי, האו אר יו פילינג, לעטס טאלק אבאוט, לעטס טאלק אבאוט יור אימא. די שרייבט ברענג מיר דא איינעם מיט א גאן פליז! באט ס'גוט! ניו יארקערס זענען סטופיד! מ'זאגט די צו פרי זאכן און מ'שרייט דריי פיר מאל פרי פעלעסטיין און אלעס איז גוט! איין קליינע זאך וואס איך וויל זאגן. איין קליינע זאך וואס איך וויל צולייגן. ער איז די איינציגסטע, איינציגסטע פאליטישן אין אמעריקע, די סינגל איינציגסטע פאליטישן אין אמעריקע וואס קאנסטענטלי, יעדעס איינציגסטע מאל מ'האט אים געפרעגט צו ער קאנדעמט די אקטאבער סעווען אטעקס פון כאמאס, ער האט עס קיינמאל נישט פאבליקלי קאנדעמט. קיינמאל נישט. די דיסייד צו ער איז א פאלעסטיניען סימפעטייזער, די דיסייד טאמער ער האט ליב א איד צו נישט, די דיסייד טאמער ער איז א אנטיסעמיט צו נישט, די מאכט די דיסיזשן, איך בין נישט דא צו ספיוטן קיין העיט, דער מענטש איז געשטאנען ביי פראו פאלעסטיניען פראטעסטס פאר שעות און פאר טעג און געפראטעסט מיט די מענטשן. ער האט קיינמאל נישט קאנדעמד די אקטאבער סעווען אטעקס, סטיל טיל טעדעי הי פעילס טו קאנדעם די אקטאבער סעווען אטעקס, איך וויל נישט אריינגיין, מענטשן ווייסן וואס מ'האט געטון דארטן. ער איז אנטיסעמיט? איך ווייס נישט. איך האב דיר געגעבן פעקטס, מאך דו אליינס די דעסיזשן. באט איין זאך, אין א סיטי ווי ס'איז דא אזוי סאך פאלעסטיניען סימפעטייזערס און קווייט פרענקלי טעראריסט סופארטערס און דו גייסט האבן א מעיאר וואס האט ריפיוזט צו קאנדעמט די אקטאבער סעווען אטעקס מיט א דיפאנדעד פאליס מיט א צוגעמאכטע רייקערס איילענד וואס מ'גייט נישט האלטן קיין מענטשן אויף בעיל. דו זאג מיר צו זי פילט צו שטארק סעיף. א סיטי ווי מאמדאני איז מעיאר איז א סיטי וואס איז איבעריג געבליבן נאר מיט ארעמע, נאר מיט די פאאר, און מענטעלי איל, וויילענט, דראג עדיקטס. וואס זענען פולי פולי פולי קאו-דעפענדענט אויף די גאווערמענט, גייען יעדן צופרי מיט זייער קארטעלע, און זאגן גאווערמענט גיב מיך אביסל ברויט, גאווערמענט גיב מיר אביסל מילך, גאווערמענט כ'קען נעמען א א באס רייד, גאווערמענט כ'האב רשות יעצט צו אטעמען, דאס איז וואס ער וויל, דאס איז וואס יעדע קאמוניסט יעדער סאושליסט האט עווער געוואלט, דאס איז זייער גאול, זייער גאול איז נישט פראספערעטי, זייער גאול איז נישט טרייווען, זייער גאול איז נישט מענטשן זאלן האבן אפערטונעטי, ברוך השם אונז האמער א קראנטע ריקארדעד היסטערי פון די מינע מענטשן, פון די מינע לידערס, פרעג קיובע, פרעג ווענעזועלע, פרעג די קעי דזשי בי, פרעג קאל אן דיין קאזין צי דיין חבר פון לאנדאן, און פרעג וויאזוי ס'גייט ביי זיי מיט זייער סאושליסט מעיאר. איך דארף נישט רעדן, קאל די מענטשן וואס וואוינען דארט. די גאול פאר די מענטשן איז אז ס'זאל זיין נאר שוואכע צובראכענע ארעמע פאריקטע מענטעלי איל מענטשן אין זייער סיטי וואס זאלן זיין פולי פולי פולי קאדעפענד אויף די גאווערמענט. דאס איז די גאנצע גאול, מען האט עס געזען זייער אסאך מאל געשען אין היסטערי, דאס איז די גאנצע גאול, ער איז א קלעסיק גוד אולד סאושליסט קאמוניסט, און אלע זיינע פאליסיס קאנסיסטענטלי פוינטן צו איין זאך, אפענלי דיסאינטעגרעיטן דעם שטאט. יעצט. פאר דו גייסט אריין אין וואוטינג באקס אין די בעלאט באקס און דו פלעיסט דיין וואוט פאר זארהאן מאמדאני ווייל משה לייב נידערמאן משה לייב נידערמאן האט דיך געזאגט צו וואוטן פאר אים צו דיין מוסד האט געזאגט וואוט פאר זארהאן מאמדאני טראכט פארוואס דו טוסט עס וועלכע אפסייד טראכט איין פאליסי וואס דער מענטש רעדט פון וויי שוד איי דא איט? וואס איז די ריזען? וואס איז די אפסייט און וואס איז די פאליסי וואס איך האב געהערט פון זוהר מאמדאני וואס מאכט מיך אריין גיין וואוטען? איז עס א רענט פריז וואס טויזענטער אינגעלייט גייען פארלירן זייער ביזנעסעס און דזשאבס? איז עס א דיפאנדעד פאליס? אימעדזשין דיך איין מינוט וואס שומרים טוט אן NYPD פולי זיי בעקן. וואס? וואס טוט שומרים ווען זיי קאלן, זיי כאפן א פארברעכער און NYPD קומט נישט אן? NYPD מאכט זיך נישט וויסענדיג? טראכט, אימעדזשין עס פאר איין סעקונדע. צו איז עס א פארשפארטע רייקערס איילענד? צו איז עס סאושעל ווארקערס קומען צו דיין הויז ווען איינער מאכט א פארברעכונג? צו איז עס. די באס סיסטעם וואס גייט זיין אוועררענט ביי קרימינעלס און מענטעלי איל דראג עדיקטס, וואס האט דיך געכאפט אז דו זאלסט אריינגיין און נעמען דיין וואוט דיין איינציגסטע פאוער און וואוטן פאר זוהר הממדני? אחינו בני ישראל רחמנא בני רחמנים. כ'בעט ענק, ס'איז זייער וויכטיג, כ'האב געזען נעכטן אז זיי שאצן, בעיסד אויף קראנטע נומבערס, עטליעסט פֿיר מאל מער פֿיר מאל מער טורנאוט, פֿיר מאל מער וואוטערס גייען ארויסקומען פאר די עלעקשן ווי די לעצטע עלעקשן. דאס מיינט פאר יעדע מענטש וואס איז געגאנגען וואוטן לעצטע מאל, לייג צו נאך פֿיר, און ס'קען זיין אפ צו פֿינף, צווישן פֿיר און פֿינף מאל מער מענטשן גייען טורנען אוט ביי די עלעקשן. איך בעט ענק, טייערע ברידער, גייטס ארויס און טוטס די ריכטיגע זאך. לאמיר נישט בשום אופן מאכן א סטעיטמענט וואס אונז גייען מיר נאכדעם וויינען אויף. ס'איז נישט אויבער. ס'איז ווייט פון אויבער. יעדע וואוט קאונט. געב נישט אויף. זיץ נישט אינדערהיים. גיי ארויס און מאך דיין וואוט. שעיר די מעסעדזש, אדרבה נעם נישט פון מיר, עדיוקעיט דיך אויף פאליסי, עדיוקעיט דיך פון ענדזשי קאומאו'ס פאליסיס, וואטש די דיבעיט, עדיוקעיט דיך אויף זארא מאמדאני'ס פאליסיס, פרעג דיך וואס יעדע פאליסי מיינט, דאס איז נישט קיין דזשאוק, ער איז א קאמוניסט סאושליסט. ס'איז זייער זייער שרעקעדיג. ניו יארק סיטי קען נישט סורווייוון אויף א סאושעליסט מעיאר. ניין ס'קען נישט. א גוטע וואך טייערע ברודער. און וואטעווער דו טוסט סופארט איך דיך. דו האסט א רעכט. און לאמיר טאקע זוכה זיין אז ער זאל נישט געווינען. און טאמער וועט ער יא געווינען לאמיר האפן אז יעדע זאך וואס איך האב דיר געזאגט איז נישט אמת. און אז איך טורן אוט צו זיין ראנג אויף דעם. פון מיין מויל צו גאט'ס אויער.